A tua'r amser yma hefyd, roedd o'n dwad i derfyn ei gwrs meddygol. Ac wedi blwyddyn fel meddyg ifanc graddedig yn Ysbyty Walton, Lerpwl, mi gafodd swydd yn Ysbyty Dinbych.
Mi es i yno am rhyw flwyddyn a mi ddoth cyfle wedyn i neud gwaith ymchwil yn Sir Fon. A mi ges i neud traethawd MD yn fan hyn ar anhwylder ar Môn. gyda'r bwriad yym i i ddefnyddio'r ffigyrau ac ati i gynllunio gwasnaethau yma. Wedyn mi ges dri- ges i mam dau bedair blynedd yn a dyna pryd es i fyw i'r Rhianfa 'ma gynta. Yym dwi'n cofio pan es i 'ma ar y Sul cynta, wraig ba- wraig bach tu capal yn deutha i wedyn o'n i 'di dechre meddai o'n i'n meddwl bo' 'na ddau bregethwr ac yy yy yma ma' mywyd yy gwir o fywyd i wedi bod lle bynnag arall dwi 'di bod. A 'dyn ar ôl gorffen yy gneud traethawd MD yn fan hyn yym yy o'dd hwnna fel ticket bron i fynd i'r Maudsley i'r yy Institute of Psychiatry Yym, a ges i'r yym y profiad o weithio efo dau ddyn arbennig iawn yn fanno, yy Doctor Bob Hobson o Psychotherapi, a ddyn a llawr o wybodaeth a gwerthfawrogiad o gefndir Cymreig, a gafodd ynanod mawr ar fy ndull o feddwl, fy ndull o weithio, a a chymeriad arall mawr iawn, tad Angharad Rees, yy yy yy Wynfor Rees. Mae mae o wedi bod yn yn gyfaill ac yn yn noddwr yy wel i lawer, ond ond yy dwi'n cofio'n arbennig am ei garedigrwydd i mi 'na, a 'dan ni'n dal yn gyfeillion. Yym a a wedyn mi ddos i'n ôl yy i Ddinbych fel ymgynghorwr yn yy chwe deg pedwar yym ag o'n i yn ôl wedyn efo awdurdod y'chi i weithredu yy lle o'n i 'di bod cynt rw dau bedair blynedd yn gynt fel rywun yy yn yn yn dechra ag o- o'dd o'n gyfle i yym i i wel i newid y lle. Ac yn wir mi welwyd newid mawr yno. O fewn rhyw dair blynedd lleihauodd nifer y cleifion o 1,600 i tua 600. Rhag eu bod nhw'n cael eu coethiwo o fewn yr ysbyty am flynyddoedd bwy gilydd, aed ati i geisio eu sefydlu nhw mewn cymunedau naturiol, lle yr oedd rhesymau da dros feddwl y gallai hynny weithio, ac aed ati hefyd i sefydlu gwasnaethau newydd yno. Un gŵr a fu'n cydweithio'n agos â Dafydd Alun Jones yn ystod y cyfnod chwyldroadol hwn oedd Richard Thompson, prif diwtor adran hyfforddi yr ysbyty. Dwi'n cofio pan mae'r i'r uned agor, wel, mae'r rhaid mi gyfadda doedd y nyrsys ei hunan ddim yn gweld be o'n mynd ymlaen. Um, oedd yna rhai ohonyn nhw, wrth gwrs, rhai o'r cleifion rwan, wel, oedd angen i'n ofn, ofn yn nhw i ddweud y gwir. Ac yn oedden ni'n gwybod be ydych chi wedi gwneud, yn derbyn y rhai o hyn i mewn i'r ysbyty. Ac dros y blynyddoedd, wrth gwrs, mae'r ward wedi profi ei hunan i fod yn weithgarwch ac yn gweithio'n dda, a mae rhai ohonyn nhw wedi mynd ymlaen, a rhai dwi'n cofio mynd i goleg ac ati ar ôl bod yma. Pob math o bethau. Pob math o bethau, a hollol anhygoel. A dwi'n cofio, fel nyrsys, buon ni'n annheg yn y dechrau i rhoi barn yn rhy fuan cyn edrych yn ôl a gweld beth oedd yn mynd ymlaen ar y ward. Sut dach chi'n gweld y datblygiad eraill sy gynnon ni rŵan, petha fel yr alcohol a'r cyffuriau ac ati, sut dach chi'n gweld rheina yn yn yn ffitio yn patrwm dyfodol y yr ysbyty? Wel, dwi'n cofio un chap yn deutha i pan ddechreuais i yma, weli dim alcoholic, medda fo, o dan tua hanner cant oed. Ac yy ma'r geiria' yna yn dal yn 'y meddwl i fel 'dan ni'n gweld nw mor ifanc yn dod i mewn rŵan wrth gwrs. A mae'n rhaid i gymdeithas, wrth gwrs, wynebu'r ffaith fod pethau yn gwaethygu, ac dwi'n credu fod yn hanfodol i ni gael rhyw fath o fesur i, i, i, wyddoch chi, i drio datgelu'r broblem yma. Mm. Um, so yn sicr mae'n rhaid i ni gario ymlaen hefo, hefo cael rhyw fath o driniaeth at yr afriechyd yma.
Sefydlwyd nifer o unedau newydd yma, er enghraifft, unedau arbennig ar gyfer rhai yn gaeth i alcohol a chyffuriau. Bu Dafydd Alun yn cydweithredu'n llwyddiannus iawn hefyd ag eglwysi Gogledd Cymru i sefydlu cynghorau alcoholiaeth a chyffuriau. A mae ganddo, ymhellach, gysylltiadau clos â chyd seiciatryddion yn Llydaw. Ar brydiau mae o'n cael cwmni i chwaer Rhiannon, ac yn gofalu ei fod o'n cael cymaint ag sy'n bosib o amser hamdden yng nghwmni'r plant, yn yr achos hwn, non, derfel, dyfrig a deiniol.